ویور صبح صبح دا ٹائم ہے سورج بہت زیادہ سر تے آ گیا ہے تے اسا ماشاءاللہ آ گیا سے اپنے باہر گھر تو باہر آ گیا سے ناشتہ نوشتہ کر کے صبح صبح دا ٹائم ہے تے اپنے پیارے پیارے گرین گرین نظاریاں دے طرف تے ایڈے ماشاء اللہ اپنا چوک ہے تے چوک تے رونکاں بھر حال ہیں تے بھرا تہاڈا ہن آ پہنچے چلو کوئی گال نہیں اللہ خیر کرے سی آ گئے سے خیر خریت نال سورج ڈے دے پے وینا کتنا سورج سر تے آ چکا ہے ایڈو سکول دے رشکے آ گئے بالاں کو لے کے سکول دے وچ تے اساں فی الحال ہن آ پہنچے سے تے ماشاء اللہ آمد و رفت ہر سائڈ تے جاری ہے تے سارے چھوٹے چھوٹے گاہ کسٹمر سارے سارے کیبن تے آ گئے تے کیبن سارا بند پے تے بالکل ہی اساں فل اپݨے ماحول اچ مست ہیں۔ لیٹ اٹھدے ہیں تے لیٹ کھاندے پیندے کھا پی کے تے آپدے گھر آ ویندے دکان دے واپسی چلو بٹ بہتری ہے ایدے چ وی کوئی گالھ نی تے ایں گالوں ماشاءاللہ خوبصورت جیہا ولاگ ہے ساڈا سرائیکی نظاریں رکھے سارے آ چکے ن اپݨے اپݨے کماں دے تے باقی بالکل چل کے آپاں وی اپݨی روزی روٹی سٹارٹ کریندے بال سارے آ گئن او نہ ہووے کے نہ اساں اپݨی روزی ٹھکرا بائوں باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اوکے سنگت۔

ٹرالا ہوں ویور اتنا وڈے ٹرالا اگو رکشے وغیرہ کھڑے سامان سارا کھڑے تھیا تے اے ہوں جناب علی کتوں مڑے سن کوئی علم نہیں ہے موڑ ساڑے گاؤں دا چھوٹا جی ہیں تے باٹے انہاں انہاں سٹاپ کر دے کھڑے تھیا جڑا پچھو ویندہ پیا یو ات پہنچ گئے تے اے بچارہ کھڑے تھے چلو بٹ کیا آگ سکتے ہیں گرمی دی شدت آیا آیا آیا آیا گرمی بھی بر بڑی عروج تے ہے کیا کرے بندہ چلو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے سی السلام علیکم بیور کیا حال چال ہے امید کرے سے سڑے یار دوست اب آپ تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاء اللہ خوبصورت جے ویلیج لائف تے پیارے جے نظارے تے اپنے خوبصورت جے کلچر پھر آ تھوڑا آگے واپسی ماشاء اللہ کافی دیر تو بعد روزی روٹی دے صفائی صفائی کر کے ریڈی شیڈی تھی گئے ماشاء اللہ فل ماحول پھبا کے تے بہ کے کیبن تے اپنی روزی روٹی کریں دا تے باقی انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ساری سنگت ساتھ یار دوست احباب پیارے پیارے ویور ہیں انہاں کو دل دیاں گہرائیاں نال ویلکم ٹو بیک تھی گیا خوبصورت جے پاک ویلیج لائیو دے نظاریاں تے ساری سریکی آواز ہوندی ہے سریکی پروموٹنگ ہے سریکی کلچر ہے سریکی سخاوت ہے تے جتنی بھی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نوی نوی آئی ہے فیس بک پیج دے دے پے وے تے یوٹیوب چینل دے دے پے وے یوٹیوب چینل دی ویڈیو کرے سو فالو محبتہ منڈے سو بیل آئیکن گھنٹی پریس کرے سو آون والی ہر نوٹیفیکیشن تہاکوں ساڈے چینل تے ملسی رہندی تے جیڑا فیس بک پیج ہے اتھاں وی تہاکوں ویڈیو ساڈی ملدی رہندی اوکوں وی فالو کرے سو محبتاں ڈیسو ولاگ کرے سو اج دا وی آئی پی لیول دار خوبصورت جے دبنگ ولاگ باہر گرمی دی شدت بہوں ٹیٹ ہے تے گرمی دی روشنی وی بہوں زیادہ ہے یعنی کہ باہر والی سائیڈ تے فل روشنی ہے تے اندر تہاڈے بھرا دا چہرہ لال لال آندا پیو سی چلو بٹ کوئی گال نہیں اللہ پاک آسانیاں پیدا کریسی۔ مزید جڑے رہسو مابتا ڈیسو اپنے پیارے جے ولاگ سرائیکی کو اپنے سرائیکی نظارے انہن خوبصورت جی ہیں اے سالے درخت لاوان تو کوئی دا فیدہ تھی گئے سامنے جڑے پودے لائے ہیں نا تے ماشاءاللہ رکشے تلے کھڑ بینن سکولی بالاں دے تے انہاں دی مہربانی تھئی ہے انہاں سارے چھنڈوائے ہیں چموڑ کے اتھا گن بچارے پرندے پرندے بھی باوان تو تنگ ہیں سیدھی جائی گال لے تے اے سارے درخت ماشاءاللہ سا تھوڑے تھوڑے چھنڈوائے ہیں پرندے بھی بے بینن تے سارا کوئی تھی بیندے وی آئی پی تلے چھاندرے رکشے بھی کھڑ بینن ابرار تہاڈا سپیشل پرسن خوبصورت جیہا ولاگ گھن کے آئے ولاگ کریسوں دلچسپ تساں رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو ٹھیک ہے سنگت ہک ڈو خوبصورت جیہا ماحول ہن تاکوں انجوائے کرویسوں رہسو نال نال ویڈیو سکپ کیا نہ کریسو اپنا برا سلیم کھوکھے والا پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے سپیشل پرسن ہے محبتاں ونڈیسو سپورٹ کریسو ہر آون والی ویڈیو تاکوں خوبصورت جیہے سارے چینل تے ملسی رہندی ایہی تنگیاں ہونیاں ہن ایہی خوبیاں ہونیاں ہن ایہی ثقافتاں ہونیاں ہن ویڈیو واچ کر چھڑے سو محبتاں ڈیسو اپنیاں پیاریاں جیاں محبتاں ڈیون دا تہاڈا بے حد شکریہ ہوسی رہسو نال نال۔ آئی ایم بیک سنگت بھرا اپنا آ گئے واپسی سریکی نظارے گھن کے او سامنے تھوڑا دور تراز کر کے یعنی کہ چوک دے نال کر کے نا جانور ماشاءاللہ چک دے پین چھوٹے چھوٹے بکریاں یا ودیاں تے بزرگ دو چھڑو لے کے دے چکیندے ودن تے میں آکھیا ہے تاں تھوڑا دور لیکن چلو کوئی گال نی آپاں اتھاں نی پہنچ سکدے تھوڑا جا زوم کر کے ویڈیو لے لینے ہیں تے باقی ماشاءاللہ آج نویں آو نواں تماشا اے اتھاں آو جی کیا بات ہے ایک تو میں ڈٹھا ہی ہون ہے اے سارے سرائیکی دی سخاوت بیل گاڑی ڈاند ریڑی اج اتھاں آیا کھڑے کیونکہ پہلے ہوندا آئی اے اتھاں او جی تے فصلاں دے وچ موٹر سائیکل موٹر سائیکل کھڑے فصلاں دے وچ بھائی بابا جی ہوری کھڑن گھاس کریں دے تے اج ماشاء اللہ بیل گاڑی آ کے ساڈے نال ہمسایہ بن گئے کیا بات اے وی ساڈی سرائیکی دی سخاوت اے چوک تے سرناٹا اے تے گرمی دی شدت سنگت میں آدھا کہ ٹکا کے ہے تے باقی او سامنے جانور چکدے ودن تھوڑا دور اے لیکن میری خواہش اے توڑ ون کے ولاگ بنیسو لیکن چلو بٹ کوئی گال نہیں کبھی زندگی رہی تو پھر ولاگ بنیسو اتھاں بکریاں دا آئیڑ دا چھڑو مال دا سخاوت ساری پیاری پیاری ہے خوبصورت جی ماحول تے بیوٹیفل کلچر نیچرل کلچر تے مزید ہی میں محبتاں دیندے رہے کرو اپنی پیاریاں پیاریاں خوبصورت جے ولاگ کو تے تو کو اساں مزید پیارے پیارے ولاگ دکھے سراندے چائے پیندے وے تا آؤ ست بسم اللہ نا تول تڑا برا کلا کلا پیندا پے ہاں ہاں ہاں کیا بات ہے باقی خوب محبت ونڈے سو راندے اپنے برا سلیم کھوکھے والے نال تے سپیشل پرسن پاک ویلیج لائف دی پیاری جی آواز ایکو محبت دیندے راسو ایکو پیارا جی لائک فالو کریندے راسو ایکو سپورٹ کرو ٹائم ڈھیسر دا تھی گئے ہن یعنی کہ اے نوبت آ گئے کہ کھلی بلی تھی نہیں ویندی ہر شے تے باقی اپنا پیار لے سو اپنی محبت لے سو تواڈے کو دل ریکویسٹ ہے

ایکوں دعاواں دے وچ یاد رکھا کرو ایندی ویڈیو کو وائرل کرو ایندے نال سپورٹ کرو ایندے نال محبت کر لو تے باقی سامنے نظارے اپنے پیارے پیارے خوبصورت جے ڈے سو آج دے ولاگ نال اجازت ہاں وال ملسو ایک پیارے جے سنگت نال اور پیارے جے ولاگ نال اگاں جڑا بیا بندہ کھڑے او کو آوازاں ماری پے او کو سڈی پے او کو آکھی پے او جی سیدھا تھی کھڑو تے باقی راسو نال نال ماحول دین دے راسو پیارا جیاں اور اللہ حافظ